Kitai besampi. Tuhan Allah Taala Apai kami ti di surga, Tuhan ke bala rindu sereta kasihka kami. Tuhan ke desembah kami dalam nama Yesus Kristus ti udah nyadi penebus enggau juruselamat kami. Malam tu Tuhan berekatka semua kami seduai kami neruska gempuru rumah kami, kami minta awakka kuasa Roh Kudus nuan nurun lalu nata semua kami ke bisi ngambi bagi dalam gempuru online baka ke malam tu Tuhan. Awakka kuasa Roh Kudus nuan ti nyeretai ari pun. Sampai ke penembuk iya ngempuru kami baka ke malam tu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami udah besampi. Amen. Ok nyadi sebedau kitai ah, ninga jaku Tuhan kitai deka mai ah, beberapa iti lagu puji udah nya kitai mai lagu sembah. Okay.

Awakka kuasa roh kudus Tuhan ti nata ti merekatka kitai buka ke malam tu. Awakka maya kitai ninga ke jaku Tuhan ke dibai pastor lebih semua jaku nya udah merekatka pengidup kitai. Kitai ngangauka roh kudus Tuhan ngagai ati kitai ngagai pengidup kitai jangka diatu.

Penyawa Penuan Tuhan terus sertai kami Tuhan dalam kami tedeka ninga ke jaku Nuan Tuhan. Ya Tuhan. Minta kuasa Roh Kudus Nuan Tuhan meri kami pemerti ati Tuhan. Awak ke kami diberi hikmat enggau penemu ti datai dari Nuan Tuhan. Endur kami Tuhan belajar ke leka jaku Nuan Tuhan. Awak ke nya ulih nyadi ke Penegap ngagai pengarap setiap iku kami Tuhan Jesus. Berkatka pastor kami Tuhan. Beri iya penemu jeretai ri nuan. Kena eh Tuhan nyadi keperengka nuan Tuhan malam tu Tuhan. Remai kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Jesus. Kami muji kami ngemesaikan nama nuan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dah besampi. Lalu kami minta semua tu. Amen.

Tuhan ti kami sembah dalam nama Tuhan kami Jesus Kristus, Apai Suruga, lemai tu kami nyerahka diri kami ke dalam jari Nuan, awakka tatak Nuan Empu Tuhan, ti nyertai kami, Keleboh kami belajarka jaku nuan Tuhan, nuan betegu dalam ati kami. Awak kami ulih muji nuan, ngemesaika nama nuan. Terima kasih Apai, dalam nama Tuhan kami Jesus Kristus kami udah besampi. Amen. Nyadi aaa lemai tu. Kitai ngangkatka siti tema iya nya nirika kota tauka ninding menua kitai. Iya laban kitai udah belajarka tentang Nehemia semanjai minggu ke udah. Baka ni ku Nehemia tu iya mujur bendar ngaduka dinding kota menua Jerusalem. Menua endur Nehemia tu ada iya kitai meda. Alai lapa alai dinding kota tu tauka kota nya mesti digaga. Iya laban kota nya pengelindung. Kota enti tadi penyaga menua. Kuta nya tadi ngayung iya orang ke dalam menua nya. Kuta nya enti digambar kitai ngagai pengidup kitai sehari tu iya nya pengidup kitai mesti didinding mesti dijaga. Alai kitai. Belajar ke tu, iya kitai ninding reti iya kitai nyerara diri. Iya hari munsuh kitai. Iya nyerara uhh diri ari munsuh kitai iya nya Iblis. Iya sapa munsuh kitai nih? Iya Iblis. Iya ekonomi kitai. Iya perintah ti apin stable. Iya agi deka berubah. Pengila lusa iya tu mega nyadi ke munsuh kitai. Jadi teks kitai diambi ari Nehemia dua ayat sebelas ngagai tiga belas. Aku macha ke kitai, Aku lalu datai di Jerusalem, lalu dalam kandang tiga hari sekumbang aku ke udah datai, Aku nadai madah ke ngagai orang utai ke udah diasuh Allah Taala kereja aku ke nengeri Jerusalem. Udah nya, ba urung tengah malam, aku angkat lalu pansut mai dua tiga iku pangan enggau aku. Kami mai semina siku aja keledai ti ditepan aku. Ari enda udah malam, lebuh aku pansut ari nengeri nengah pintu lebak ti di barat, lalu bejalai nuju ke selatan mansa ai engkeching naga ngagai pintu ras. Lebuh bejalai aku meresa dinding nengeri ti udah pechah. Enggau pintu nengeri ti udah rusak. Nyadi teks kitai tu iya nerangka pejalai Nehemia ke meresa pengerusak pintu kuta nya. Iya nyentukka. Dini endur keledai iya enda ulih bejalai nengah dinding ke udah runtuh. Iya paksa iya bejalai kaki. Awakka iya, iya nemu berundingka chara ngaga dinding kota nya baru. Iya kitai meda ba ayat empat belas tu iya. Nehemia meresa. Ai kitai meda. Jadi kelimpah ari ke meresa ti kitai meda macha dalam ayat tujuh belas ngagai dua puluh ngayanka pengerusak ah, menua ya iki amat amat. Ya Nehemia madah ngagai sida menua nya Allah Taala udah ngasuh iya nirika menua nya baru. Ya, kitai meda. Alai ninga pengawa nya, orang menoa bukai ketawa ninga Nehemia. Ya, kitai meda menoa ti ngelingi ya menoa nya orang ketawa lalu ngeleseka ya pengawa Nehemia. Tang Nehemia tetap enggau penemu diri laban ke udah ningaka asuh Tuhan. Ya kitai meda ditu. Nyadi asuh Tuhan iya ngagai kitai mega uhh bisi menyadi sekumbang kitai ke besekat mindah kin keto. Ya kitai diasuh besampi. Diri ka alta keluarga ya rumah sampi ai diri sebilik lapa laban Tuhan nemu menua kitai deka dipangka penusah ya pengudah covid sembilan belas tu. Ya nya bisi pengerusak ya ba menua kitai ya nya ba ekonomi kitai. Ari pelajar kitai ditu, kitai meda Nehemia tu ukai sebarang orang. Iya orang ke ngaga rencana. Iya orang ke ngaga pelan. Iya iya meresa utai ke udah rusah. Iya iya enti tadi fokus berunding iya ngaga strategi. Nya alai, Nehemia tu ukai semina besampi. Iya tau mega ngerejaka leka sampi diri. Iya baka nya mega kitai diperansang Allah Taala awakka kitai ngerejaka leka sampi diri. Ya, nyadi menua kitai iya bisi pengerusak. Iya dinding bansa kitai, ekonomi bansa kitai. Iya bisi mega rusak. Iya nyelai ketuai-ketuai menua kitai nyau berebut deka nyadi besai. Iya berebutka kuasa. Iya berebut deka nyadi raja. Iya tang Allah Taala, Raja ti di atas semua raja. Iya nya dipinta kitai nyaup kitai menyadi. Iya nyelai baka ni ko chara? Ya kitai terus besampi ya kitai terus mai ya semua pekara ke udah runtuh udah angus udah di udah benasa ya udah lenyau ari kitai munyi ke pelajar kitai dalam minggu atu kemari ya. Nyadi pesan Tuhan iya gaga diri ka iya gaga diri ka dinding kuta kitai iya nya ruang bilik kitai. Kitai nyaga iya. Iya bansa kitai kitai nyaga. Menua kitai kitai nyaga iya negara kitai kitai nyaga iya iya baka Nehemia iya nyerara diri kitai iya nyadi iya di dalam uhh pendiau kitai kitai nyerara diri iya ninding diri nguta diri aba kitai enda runtuh iya didiri ke baru uhh pendiau kitai jadi tu diri ke pendiau diri iya nya bisi Ai lima chara. Ai kitai enda ai kala meda menua ai kitai bansa tu ya ngelama tu. Nya alai kitai perlu betindak nyadi ya ngambi ka ngambi bagi diri ya besampi niri ke baru dinding ai rohani kitai. Laban sampi tu nyadi ke dinding kitai ya kena kitai. Jadi ajar jaku Tuhan ngagai kitai lemai tu malam tu kitai patut fokus baka Nehemia. Bebendar beamat amat kitai. Beamai amai iya nadai main main. Nya ajar jaku Tuhan ngagai kitai malam tu. Kitai meda Nehemia beamat amat iya. Iya udah ninga suara Tuhan, iya nulis surat, lalu iya minta pemendar bansa menua. Iya minta pemendar nebang kayu. Iya lalu mega diberi Tuhan timpuh berapa hari iya ulih nembu ka pengawa iya baru iya deka pulai ngagai istana baru. Jadi yang kesatu kitai misti bisi plan. Keni ko pelan kitai enti tadi kitai mesti besampi eh ngemesai ka sampi nya ya dalam pengidup kitai tiap tiap hari. Bebendar kitai besampi mutus ati kitai, kitai peduli ka sampi kitai. Ya kitai ngasai ka besampi nya enda tau enda ya laban kitai nemu sampi nya nyadi ka siti utai ke ulih ah merekat ka pengidup kitai. Iya nyadi kitai meda iya ke kedua. Iya, Nehemia tu, iya sigi bisi penusah. Kitai meda iya kumpulan Sanbalat, iya ari menua ke ngelingi nya. Iya sigi deka iya ngeleseka Nehemia. Raja-raja bukai ti ngelingi nya sida iya. Lesi ke Nehemia bekeni ku iya ulih iya ngadu ke utai nya? Iya laban iya nadai tubuh. A Tang Tuhan udah ni uhh Nehemia udah ninga ari Tuhan. Iya tu uhh Tuhan udah meri bekeni ku iya chara iya. Iya nya alai diatu iya fokus enggau chara ke udah diberekatka Tuhan ngagai iya. Nya kitai meda. Iya nyadi laban iya fokus, laban iya serius enggau pengawa iya, nyadi ulih enggau saup Tuhan sida iya ulih tembu dalam lima puluh dua hari. Iya nirika utai ke udah rusak nya. Nah nyadi iya ti ketiga ditu kitai meda Nehemia ti orang ke seruran besedia, ever ready. Besedia ya deka napi nama aja utai ke ulih uhh angkat ari pengawa iya ke uhh ngadu tauka nirika pintu kota menua Jerusalem tu. Kita mega nyelai penyanggup ati Nehemia kelimpah ari ke besampi, bepuasa, bebendar minta champur tangan Tuhan iya dalam pekara tu. Ai nya siti ti patut dikereja kitai menya ni. Nya kena kitai ngelaban munsuh ekonomi. Eh munsuh bansa, eh munsuh negara kitai. Ya, menua kitai ke agi eh benung aaa enda tentu lantang dau diau, ya. Benung berebut ka kuasa. Kitai patut besampi laban ari sampi kitai. Ya. Masa-masa ti ka datai nya deka lantang endur kitai diau ya ari kuasa sampi kitai. Jadi kitai meda pelajar ari ayat tiga puluh tu ya rambau maya uhh nabi Ezekiel nya nadai orang ya ngereja ka. pengawa sampi tu ya kitai meda dia kitai udah macha tadi ya ya ngiga orang tapi enda tetemu ke orang nya alai kitai maia tu menyadi enda patut nadai orang laban mayuh ga kitai orang ke udah Aa macha Jaku Tuhan, kitai belajarka Jaku Tuhan, iya mayuh gereja kitai aa nyadi kitai patut nyadi gereja ke besampi. Aa yang ke nombor lima aa Tuhan ngajar kitai aa kena ku ngerempungka semua Jaku Tuhan kitai malam tu iya nya kitai mesti bisi plan. Plan besampi. Iya besampi enti dih ukai semina besampi ke merekat diri minta berekat ke diri tang kitai besampi ke menua kitai. Kitai besampi ke bansa kitai. Iya kitai besampi ke raja kitai. Kitai besampi ke negara kitai. Iya kedua enti dih kitai mesti siap sedia. Sedia, baka Nehemia nyerara diri, iya nuchi diri kitai muntis diri iya sechara rohani ngawa ke laban sampi orang ke lurus didingarka Tuhan. Nya nyadi Nehemia mega ngelala maya enti maya ke betul endur iya. Iya mantaika perambu ke udah diberekatka Tuhan ngagai iya ngagai bala ketuai-ketuai. Komuniti ba menua Jerusalem nya. Ai nyadi tu bisi step iya kitai anang ngereja amat enda senang menyadi iya kitai mupuk iya niri ke gerija ke besampi niri ke individu ke besampi iya kitai anang kediri ai kitai mesti bisi gempung bisi kaul bisi kelompok nya kitai meda baka Nehemia ditu ba ayat tujuh belas enggau lapan belas ya kitai macha dia ya sida iya begulai sida iya besaup miri negi ke dinding kota ti udah rusak nya ya nyelai sama-sama meh kitai niri negi ke dinding ya ti udah rusak ya tau baya ke nya ekonomi kitai ke udah rusak. Nya nama-nama aja penusah kitai sebilik ke udah dirusakka Iblis, kitai niri negika nya enggau sampi menya nih. Ya, aram kitai terus dalam sampi, bepuasa kitai, ya lebih agi ya awakka kitai ya ulih ngelaban kuasa-kuasa ti nuntung kitai. Iya laban perang tu enggi Tuhan. Ai kitai meda uhh Nehemia nya iya diri negika iya orang pintu kota ke udah dirubuh munsuh ke enggai meda iya nembiak Tuhan. Ai nya alai iya ngarika uhh bansa-bansa. Udah iya, nyelai aram meh kitai bela arapka kuasa Tuhan sereta ngembuan pengadang ti mutus ati. Ya. Awakka aaa favour Tuhan nurun atas kitai, atas menua kitai, iya ngibun kitai, iya baka indai manuk ti merembam bala anak iya. Ai di baruh sayap iya. Kitai likun ai di baruh jaga tangan Tuhan. Nya puji Tuhan alai aram kitai besampi. Allah Taala Apai kami ti di surga ti kami puji kami sembah kami tinggi ka dalam nama Tuhan kami Jesus Kristus. Apai surga lemai tu Tuhan kami beterima kasih ka jaku nuan. Kami muji nuan Tuan Jesus ke ajar nuan. Oh terus menuan Tuhan ya ngajar kami Tuhan nyadi orang ki besampi. Oh nuan Tuhan meri ati kami ki rajin ya um besampi ke menua kami ke bansa kami besampi ke ekonomi kami awak ke jampat gerai awak ke jampat Menua kami nyampat pulih nyampat gerai. Ngerai Tuhan Jesus sertai semua kami Tuhan ari ke mit kenyau besai oh iya ke sakit nuan ngerai ka iya ke lemi nuan ngering ka oh bala ke tusah nuan berkat sida enggau pengaga ke ari surga awak kami sama sama ngasai ka kuasa mulia nuan Tuhan nyertai orang ke arap ka nuan. Terima kasih apai. Puji ke nama Nuan. Dalam nama Tuhan kami Jesus Kristus kami udah besampi sereta minta semua utai tu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Temu baru Daba Awak Teka Datai. Tuhan berkat kitai semua.